Still greets and farewells sailors across the Whakatane bar. Mai rā, kake mai rā.
Homai te wai ora ki a au e tū te hua ana te moe a te kuia i te pō. Pō wai ra kai raru ai. Papakitu ana ngā tai ki te rēinga, ka pō, ka kaea, ka watea, tihei! Mauri ora!
Tōna ataahua e kī rā te kōrero me ko wairaka koe. Engari he nui ōna āhua, tōna kaha ki te hiki i te tapu o te waka. ā, nāna nei i ū ki uta. Nā tōna kōrero, Kia whakatāne au i ahau.
Ki te kore ia i te mahi i tērā mahi, ka pēhea te waka o Mātaatua, nē? Ka pēhea te oranga o te iwi?
e hea kē nā, nā kupu mōna, ā, engari ko tētahi pea, ā, ko tēnei kōrero ōna, nāna hoki i tapaina ai i tēnei tāone o tātou, a Whakatāne. Ehara i te mea ko Whakatāne te ingoa o mua, kāo.
Ko te ingoa kē te kākahoroa o Māui Tikitiki a Taranga. Koirā kē te ingoa tawhito o reira.
Nō tēnei whaea, nō tēnei wahine ranatira, tēnei māraikura, koinei tōna mana. Me kī, i mana ai tēnei wahine i ōna mahi papai, i ōna mahi āhua, ū, ka āhua tiro ki tēnei wahine, ū, he pērā hoki ahau, me ko wau a Wairaka.
Mā te kōrero o Wairaka ngā uri whakatipuranga e mōhio ai. Mā te mōhiotanga ka matatau. Ka matatauria ai wēnei kōrero e pā ana ki te kuia nei a Wairaka. E kore e waimemeha noa te puna o te kōrero, otirā e pā ana ki tēnei kuia o tatau. Ahakoa te kumu rātou a tōna wā.
I te taenga mai o te waka o Mataatua ki te puaha o Whakatāne, ka tau te waka ki uta, ā, ka nōhia e ngā wāhine, e ngā tamariki. Wētahi o ngā wāhine kei runga tonu i te waka e moe ana, he kuia, he māmā, he whaea. Wētahi o ngā tāne kua haere kē ki te whenua, ā, ki te tuku i ngā karakia ki ngā tua. Mō tō rātou taenga mai, nē, mai i tawhiti ki Whakatāne. Ko wai mā kei konei, ko wai te hapū e noho, e nōhia ana i tēnei rohe, ā, kei hea he wāhi pai mō te whānau e noho haumaru ai te whānau. I a rātou e mahi ana o ā rātou na mahi. Na, ka makere mai te taura e here nei te waka o Mātaatua ki te toka e kōrerotia nei, Toka Tipua, Toka, Toka Tawhito, Toka Atua, arā ko Toka Tapu. I kuhu mai te tai, ā, nā te tai i hiki i te waka ka kawea atu ki, ki, ki rō moana.
Ka oho ake a, a Wairaka. Ka pō nāna a Wairaka, ka titiro, Ēi, kai hea taku matū, arā kē. Kei hea nga tane karakau nga tane i reira? No reira, maku e mahi te mahi. Kia ora ai waku tamariki katoa, nga mokopuna katoa, me nga kuia, ne nga marei kura kua pakekehia. Maku ratou e apina, maku ratou e ora ai. Ka, ka kitea e Wairaka ana te hoe o tana matua, ko Waimihia te ingoa tana hoe. Kātahi a Wairaka ka tīmata ki te hoe. Nāna te kōrero, kia whakatāne ake au i ahau. Ko te kaha tēnei o roto i a ia, kia taea e ia te hoe i te waka, te hoe i a Waimihia, Kia aratakina tōna waka a Mātaatua mai te moana kia hoki mai anō.
Ehara tērā he mahi ā tā te wahine, engari he mahi kē nā tā te tāne. Nā tōna kōrero, he he momo karakia hoki ki ētahi o mātou, Kia whakatāne au i ahau.